जोतबै जेबै हाँ हाँ खेत जोतबै कड़ा रुपया दे दे छ पाँच सौ रुपया कट्ठा पाँच कट्ठा छै पाँच कट्ठा छै हाँ चलो जोत देबै कोन कान में जाय छै आ तऽ कोन कान पर नहि जाइ छै तऽ तोरा मुंह पर जाइ छौ कोन कान पर नहि जाइ छै ट्रैक्टर के पंद्रह लाख में लेने छै हेरे गेरे लेने छै ए ई लेडीज जोते त आ लेडीज प्लेन चलबै छै से होइ छै

छीने ले ने पाइ अरे कथी ला हम छीन लेबै वैसे नहीं मर तो बर्दे छले ए ट्रैक्टर जेतै ओ तऽ चौरी में कोन कमी पैसा एक से आदमी दौड़े छै ट्रैक्टर में। पाइए ले तो चलू जल्दी नहीं, नहीं, चलू नहीं। जोत दी पहिने पैसा मिले पैसा लग भाग जाए नहीं जो तो अपना कह दो दौड़ सकबा भागो जा। अरे भाग जाए अपना बिगड़े लाबै छी की का अपने भाग

पकड़ला के कहियो ला के और पाए ले चला पाए गाड़ी चालू हो रहना जो दे जा एते का तो हर बरस ला दिता हा त कन्हा पकड़ ले धात लारे जेता हा खेत आ एके बेर हुर मारते चल जेते धैर्य धारण कर न कनी जल्दी चालू करो न तो चलो न नाम कथी छ हमर नाम देवी चौधरी देवी छेत्री तब त देवालय ले गेले एक ट्रैक्टर पे स्टार्टिंग

कतऽ चो तो तो चोरवा गाड़ी जा- जा- स्टार्ट जा- नहीं जा- जी यार चोरा के बोले लाओ लाओ जल्दी लाओ ठकना ही साधना बरस करते आवे जे ई छोड़ा महक बक लेल जे पंद्रह लाख टका लगल छै यार

गो कोन आलस के चढ़ा देली भोरे भोर सगुन बिगड़ गेले ओकर पैसा खर्चा कर लेली नहीं के लिए रखने दे दे ओकर पैसा तब ट्रैक्टर वो चलतो कथी खराब भेलो निक से देखी ना कहन बेटे जे अखन देख गियर खेत तोड़े में छी त ब्रेक लग जाय छै ब्रेक तोड़े छी त गियर लग जाय आउ पैसो दल के जोते वाला साइड पर खड़ा है भेले ते कोदार ला के बढ़िया असर के बात छै। चलबे न करे छ मागे हां मिस्त्री नहीं जोत तू हम दौड़ले जाए छो एकदम ग्यारह जाए छो मिस्त्री के लाभ जो। नहीं है तो दोसरो है तो घिस गेना चल बेटा मिस्त्री काम करे तू टेंशन नहीं ले हम दौड़ले लगाबे छी जो पंद्रह पंद्रह लाख टका एहिमे लगानी लगबा तब टेंशन एहिसँ बढ़िआँ ठीके कहै छलै ओ हरे बरद ठीक अछि कोनो सैनी जोतै छै जेनाके मन छै तेनाके जोतै छै जखनिए तलिक मन जे तखनिए तलिक जोतै छै ई कोन ट्रैक्टर आ फैक्टर सबके ब्रेन हैंग कए देने छै आ पड़ल रह तोर मुँह सुरै धोइ धोइ पीबा पंद्रह लाख बला

की भेलो हो भोरे भोर बरस करते विश्वकर्मा पर बैठ रहे जी तोरा लाज छोड़ रहा लेट होइ छलै तऽ माय कहलकै जल्दी भाई खेत जोते कहै छै तऽ हाय मुँह धोइते बैठ गेलै गाड़ी पर आँट कूट ला के विश्वकर्मा बाबा पर बैठ जाए भाई स्टार्टे नहीं है जी अपना गाड़ी चलल होइ छ तोरा सब खेत पथार बीत गेलो एकरा लान पा हम्म। जहिया चिट्ठी ला के एतो ना तहिया तोरा बाप से भेंट हेतौ। भैया तोरा गाड़ी चलल होइ छ

अरे पंद्रह लाख टका गमेमे कम नहि होइ छै कतऽ कतऽ पंजाब जाकऽ दिल्ली हरियाणा पटना बम्बई जाकऽ पैसा कमा कऽ आ तब नहि पैसा पुगलै तऽ खेत भरि कऽ अब ले ने ई देतै रहै छलै एकटा बड़का गाड़ी किनला पिकअप किनला माल ढोय वाला तऽ लेला ट्रैक्टरे जाके पिकअप तोरा माथा पर चलतियो ओ रोडे पर चलती जी अन्ना नहि ने ट्रैक्टर फैक्टर खेत बाड़ी जोतिए लोकके हैं आबऽ धक आइ बुढ़ियाके आइ देखऽ की करै छियै हम बोलक ने कहै छलै बुढ़ियाके समझाबै छलै ई नहि ले ई नहि ले देख कते लेट लगा देलकै ओ ठीके बुढ़िया छै पागल अग्नि दस कट्ठा खेत जोतना रही मैगे सुनता आइ वो ओना से एलै